Patinka nätýä patinka. Poçinki has gowy bolar. Näme diýeňiz poçinka ýetsek? Nowadan çykdyk. Poçinki minusda minusda berýärä bolmaýa ol. Öýle. Aýda. Aýdyň aýdyň. Hemme kim bir ýerini saýlasyn, hemme kim bir ýer saýlasyn. Nowa gideris nowa. Böyle guba bos, guba bos.

Sesiň goý, noba gel. Sesiň goý diýseň sesini goýamaý. Ora aýtjan.
Okey diýdim. Hemmäňize salam dostlar, gowumy ýagdaýlaryň, Okey. janyňyz sagmy? Bugünkü PUBG Mobile wideomyzda ýanymyzda BN Bega bardyr. Uuu, Oruža çykmady. BN Bega, Sapar, Gylyç losololarymyz bar we ýanymyza bir komanda düşdi. Öňümize, öňümize, öňümize. Ştaýda. Enemies ahead!

Programmada. Hawa, şu oýun ozanok. Bir tüssi aňyrdan gelip, bärik neme edip, şeýdip, neme etýäler-ä.
Ol-a eýýäm pully hile bolýar. O tiz uçýarlar-a. Şapur-şupur. Hawa.
Ol-a pully hile bolýar, ýöne eýleki hiläni-ä gördüm özüm nähili edilýär. Normal adamyň nirdeli nirdeligini görüp, adam Hop-hop-hop. Hop-hop-hop.
Meni gördüler şimdi.
Bot. Bot mu bot verýärmi? Bot. Ne, ne o iyi sen bot değil mi?
Hile yöne alsan var ha. Kompýuteriň içinden geçerler aýdaýyn. Yaman gatdy ama. Ýo, näme etýärler seň hiläni alan wagtyňda zat berýäň, razryşeniýa berýäň kompýuteriňe, ulanýaňa şo programmany. Şo wagtynda ok diýip Hawa. basmaly, hökman suratda basmaly hiläni ulanjak bolsaň. Ok diýip her gezek basan wagtyňam kompýuteriňdäki bar zatlara el geçirýärler. Ýani udaýelt Täze edip, I got supplies!
ýazyp, çyzyp hemme zady edip bilýärler-de. Eliň kompýuteriň içi içine girýärler polny olaň elinde weli. Men ulanan wagtym näme boldy? Geçen ýyl sentýabr töwerekleri. Diňe hile öýleň da. Diňe hile öýleň. Ýaman abidni deýär o. Rank bank kasanyň bir işe ýaramaýar. O wagtlar rankam kasmaýatym welin. Ýöne deýmeýär-de karoçi. Oýnanyňa deýmeýär. Gireň. Adam çykyp çykmankaň kelläňe urýar gutardy oýun gutardy. Şu döwlet bilenem şu wagtlar zaý bal boldy o hudaý bar ara bu uý oýnap bolan ýok. Men aýtdym näme etsek gerek näme etsek gerek gat, gata bidin diýdi o. Men aýtdym dur ejeň siz hile ulanýaňyz menem tapjak hile. Eýtdim beýtdim 2-3 günläp agtardym. Ýo täze akaunt da şunda.
Şul akaunt şundamy? Şunda hawa.
Täze akaunt açam ýok. Tamam. Ondan soň karoçi hile hileni aktaryp tapdym. Hileni özem näme etdiň? Hile kimligini hem görüp bilýän. Bot bot bamy bot hmm. ýokmy onu hem görüp bilýän. Bot başga reňkde öli açyk gökde özüň saýlap bolýada onu. Açyk gök botdur hileler bolsa başga reňkde öli. Hileniň reňkini görüň diňe şol ady ady familiýasy bu şu karoçi oýunda näme diýip ýazan bolsa Hemme atlar çykýa dagy. KDSy, MADSy, baýdagy, döwleti, nirden girýeni, pingy, ejeň üstünde nämesi bary, şu elin elinde da, sumkasynyň içi däl dany, elinde näme barlary. Hemme adyna çeýe görkezi. Ondan soň men aýtdym, dawaý indi normalny adamlaram aram ýarym öldüriň, ýöne normalny adam öldürmäli dany, diňe hileleri öldüreli. Bolýa. Zor edip öwrendik muny. Her gezek giren wagtyňam zatdan işiň kompýuterinden giredik-da. Işläp ýören wagtlarym. Işiň kompýuterinden giren her gezegem razreşeniýe berýän bir zatlara okey, okey, okey, okey. Ondan soň eýjäň bir wagtaldan näme boldy? Diňe hileleri öldürýäs. Kolsuz leýjegiňi daşa çyk ýere. Görüp duň, saňa eýim alyp du. Menem görýän-ä indi diwaryň arkasyndan. Maňa eýim alyp du ejegiň uzakdan durup. Hany çyksyn iý başlajak diýip. Menem çykyp atyp goýberýän, olardan tiz bolýa-da atanym. Ondan soň karoçi bir gezek atyşdyk, atyşdyk, atyşdyk. Eý bir gezek girjek bolduk, ban iýdik. Näçe? Alty aýlykmy? Alty aýlyk idi oba. Alty aýlyk ban berdi. Ýa-da şu akkauntda geçen ýyl dekabrdamy, noýabrda ban iýdim. We fewralda açyldy. Men aýtdym, ulananyňa degmeýär-dä. Ulananyňa degmeýär. Şu özüňi aldanyň dagy ol. Sen özüň gowy oýnamaýaňmy, hile ulanmaga näme gerek bar? Ondan soň açyldy töbe etdim. Indi wapşe hile aç çekýä ulanjak ýa zat diýip. Ondan soňam hiç ulanam ýok. Ýöne bir zada göz ýetirdim. Geçen sezon ýalňyşmasam ýa ondan öňki sezonmy rank kasan birinçi ondan öňki sezon iki sezon mundan öň rank kasan döwrümde birinçi şansdan

Emulatoryň şosa şu taýdan oýnadarlarmy bize? Sapar. Oýnap göreris şu taýdan. Karoç 8x wa ondan soň deň görüp e, bir hili ana adamlar bar. Gördüňmi? O masin masin.
Adamlar bar.
Owa gördüm. Bize bular droba gitdi. Droba gitdi. Owa. Öçürme. Berde maşyn bar, maşyn bar, maşyn bar, maşyn bar. Köprüde maşyn bar. Vah vah vah vah vah. Geç geç geç geç geç geç. Sprey sprey sprey sprey sprey sprey.
Marsçy ýaly kiks ulanýaň aýagyny sönen. Bile ýaňkylaňky mawy maşyn. Aý bile. Gelen bolarmyka? Ýokary çykan. Seňki ýaman gatýar aý telefon. Telefondan oýnaýaňyz a siz. Zagruzka berýäň telefonyň öçürip açýaň. Maşyn gelýär maşyn gelýär maşyn gelýär.

Birini aldym. Krasavçik krasavçik köp çykma sapar. Janyňy doldur köp çykma. Bolýa bolýa.
Janyna bakmaň.
Bular oýnamaýlar indi aýdaýyn.
Güýçli bula. Geçip barýakaň aldylar. Indi gelip bolmaýar diýýärler.
Gördüm depede.

Muňa depeden görkezme Serd Sapar. Serdar Asanda ýykyp bilseň. Çepde çepde ýokarda awa şeýlede. Enemies ahead!
Aha boldy. Serdar bir gezek atanda senem at ýykylýaý. Maşyn. Yo yo biz biz biz.
Maşyny aşak goýdum.
Sapar görýäňmi? Işim ýok.
Ýok mende hiç zat göremok awular.

Çykar kelläň. Nirde sen sapar?
Men şu ikinci etaş. Dur dur dur dur dur dur. Aha gel ya. Yo yo bizimki bizimki değil. Başka adam olur. Boldu mu? Zona gidersen.
Yörel yörel yörel.
Gel gel gel gel.

Men men men men men sapar. Ay men düşdüm düşdüm. Kasse sapar.
Arka. Arkana da ara. Arkada yoktur day.
Şu yok diyenler de var diyenler. Çukurdaki yara.
Köprüde adam vardır.
Hop. Aha.
Köprü köprü köprü. Siz atýamy? Yok yok yok. Şok Watch kamal out. kama diýende.
Aha maşyn dur. Maşyn bar. Marked a vehicle.
Jany ýok maşynyň.
Hiç hili obzor yok abi.
Baga barsaň näme? Baga barma gülçin. Arkadan gelirler de hazır o. Maşynyň canı yok gördüm. Oy ho. Köprüň aşagynda bolşam mümkin.
Näçe million adam ölüpdir bärde? Million. Görýämiň kreýtleri? Sag tarapy görýämiň?
Lan.
Şu öýde. Olanam. Köprüň aşagymyka, depe üstümika? Bomba atsak nätge?
Bomba.
Bomba atsak gowy bolar-da. Häzir biz yza gitmeli. Zona depä berer. Han at da bombaňy at. Bombaňy.

Berlere girer Şimdi yok ýalda. aslını görecek.
Berde berde berde berde.
Yaman kasta telefon oynap bilmem o.
Öçürip açmaly diýen sokan.
Oh bla. Aha. Oy.

Rasta gelýär biri ha.
Git git git.
Bomba ne atýar olar? Bomba yok da hejeň. Mende abi artadany alyp bilseňiz.

Bogat öldürdüm zato öldürdüm ha. Olanlar aýtmak isledik zadyňyzamy? Agzalarymyza, zatlarymyza.
Aýtýan am ýöne her wideoda Näme üçin?
aýtýan.
Basaýyňa laýk basyň gaýra. Laýk basyň.
Olanlar, bu günki wideomyz şular ýalykdy. BNB-ge üçin, Şa Muhammet üçin, Fire Sapar üçin, şu dosolarymyz üçin laýk basmany ýatdan çykarmaň we kommentlerde ýazyp geçiň. Gowy oýnadylarmy? Indiki wideolarymyz nähili bolsun? Playsafe ýutub kanalyna agza bolmaň. Agza bolmany ýatdan çykarmaň. Agza bolma diýip galdym agara. Gepi böldüňde. Bolmazlar da indi agza. Videony halanmasaňyz laýk goýuň oglanlar. Indiki videolarda görüşýänçe hoş sag boluň. Bay bay.